Yoo yɛkyiakyia obi biara a ɔrehwɛ me saa berɛ wei. Yɛde Nyame nhyira ne biribiara de ma mo. Na yɛde ndaase kɛseɛ nso a ɛnni kabea na yɛde ma obi biara, the whole world. Titire me Nkanja UK baabi a award kɛseɛ yi fi a ɛyɛ Professor Award yi a yɛde maa me yi. Menim sɛ abrɔfo bɛyɛ biribi a ɛnyɛ da kɔ, wɔde mmere tenten na ɛyɛ nhwehwɛmu ho sɛ nipa yi a yɛbɛbɔ no aba so yi ɔfata anaasɛ nipa yi a adeɛ rekɔ ama no yi fata ansa na yɛde ama no. Na nokorɛ a ɛwɔ mu ne sɛ, monhwɛ a ɛnnɛ gyina a megyina ha yi sononko aba mu. Na me din kane no yɛ Noble Junior Doctor Stephen Kwaku Yeboah. Ɛnnɛ ayɛ Professor mua. Nti ɛnnɛ deɛ din no yɛ Professor Noble Junior Doctor Kwaku Stephen Yeboah. Nokorɛ a ɛwɔ mu ne, nnwuma pa a yɛyɛ nti na yɛde saa abɔsobɔdi kɛseɛ yi de ama me. Na yɛhwɛ a, the whole world obiara nni di akyire. Wɔn nim sɛ mesɛ fata nti na yɛde ama me. Bio nso, yɛhwɛ nso a, saa medal award yi a ɛda me kɔn yi, mɛtumi aka sɛ Herbert biara nni hɔ a wagye bi da. Na ɛnyɛ obiara kɛkɛ na yɛde bɛma no. Na din Professor no ansa na yɛde bɛma wo no, na dwuma a woreyɛ no, ɛsɔ ani, ɛdi bo boro adwene ne nteaseɛ so. Na merekeka akeka a, sɛbe yɛreka obi wɔ hɔ a wakɔ ayaresabea ahodoɔ bebree, aborɔfo deɛ bi, amanɔne ne adeɛ. Nanso oburoni no ayaayaayaayaa, ɔhwɛ a na nea ɛrekɔ no afei de ɛboro no so a, ɔse kɔ fie, momfa nipa no nkɔ fie. Na sɛ wɔde rekɔ a, ɛhe na wɔde no rekɔ? Na wei ɔdomfoɔ bi adoa mo sɛ momfa no nkɔ Ghana ɛyɛ Lucky Herbal Hospital a Noble Stephen Doctor Yeboah da ano no na yɛde nipa no ako pray na yɛde no aba. Ɛyɛ bebree na ɛsi na ɛmu aborɔfo ahodoɔ a borɔfo no mpo ayɛ a antumi anyɛ yie no yɛse momfa no nkɔ fie oo na wɔde no aba Ghana Lucky Herbal Hospital. Ɔbaaeɛ a na yɛakeka yɛn nnubena, nnua haban, nnua ntin, na yɛde abom agye ne kra nkwa. Menka nto ananse o, meka wɔ Yehowa mu, nea ɛne mu a wobɛka no, ɛyɛ nnome. Obi bɛba mpo no, ne atwie ne mene mu de twiw ahyɛ hɔ nom, efisɛ ne mene mu no, ɛtwɔw gu, odidi fa mu a ɛnyɛ ye, stroke aka no, aka n'adwene nyinaa. Wugyina ha a, me nua, ne wɔn a onnim. Asɛm a wobɛka biara, ɔnte, ɔte wɔ akyiri akyiri akyiri. N'asɛm a ɔbɛka biara yɛ negative. Ne nsa mmienu nyinaa adwodwo, ne nan mmienu nyinaa adwodwo. Nso nipa no bɛba no, na yɛama no aduro na ne menem fram se na atwoku a biribiara ntumi mfa mu no, na wafe ne nyinaa agu, na wanya ahoɔden. Enti sɛ saa a, wo na nka wo nnue a, nka dɛn na wobɛyɛ anaa dɛn na wobɛka? Na ɛnyɛ stroke nko, diabetes, yɛse yɛnni aduro, pressure, nni aduro, yareɛ akɛseɛ ahodoɔ ahodoɔ a Obroni se mayɛ mentumi no na obroni yɛ yareɛ bi na wantumi a, ɔse ɛyɛ chronic disease, ɛyɛ prankɔ yareɛ. Nso yɛde no bɛba Africa anaasɛ Ghana no na Yehowa fa Stephen Noble Junior Doctor Yeboah so agye ne kra nkwa. Nti nneɛma a ɛkɔ so nyinaa wɔtumi bɛfa process no hu sɛ nea yɛyɛ nokorɛ anaa yɛka a yɛyɛ Awiei pɛyɛ anaa animdwa bi kɛkɛ nso bɛba no na Nyame ama ne nsa so. Na afotu a mede rema obi bi a ɔrehwɛ me ne sɛ, me nuanom, biribi biara a wowɔ yɛ no, mammu no abɔfiaa. Nya gyedie, yɛ no yie, na ma nokorɛ nso nda adi wɔ w'abrabɔ mu. Nea wontumi nyɛ no, mamfɔɔ so. Nea wobɛtumi ayɛ nso, wo kra, bɔ mmɔden di wo dwuma na ɛnwie pɛyɛ. Efisɛ Bible mpo ama yɛate aseɛ sɛ ɛnsɔ kaneadua mfa nsi pono ase, na mmom yɛde si pono no so ma ɛhyerɛn ma ama nsɔ nhu sɛ kanea no rehyerɛn. Yɛn nnwuma pa a yɛreyɛ no o na ahyerɛn a ɛnnɛ Noble Junior Doctor Yeboah ayɛ Professor Noble Junior Doctor Stephen Yeboah. Na City Boys me papa na ɛka, ɔse me deɛ metu mmirɛ a ne makyere asie. Ɛdɛn na ɛmaa wobɛyɛɛ prɔfɛsa mu ha no? Biribiara nso a nnipa bɛyɛ no, yɛwɔ so abosobɔ din. Ɛdi kan no, medal a ɛda me kɔn yɛ gold medal. Yɛnyɛ no kwa, yɛntɔ wɔ baabiara, wonnya bi ntɔ, wokita sika mpempem mpo wonnya bi ntɔ. Woate aseɛ? Ɛna afei awards a yɛgye no, awards no yɛntɔn, gye sɛ wo mmɔdenbɔ a ɛsɔ ani no na yɛhwɛ na yɛde bɔ wo din anuonyam anaasɛ yɛde hyɛ wo anuonyam. Enti meka a, nea edi kan ne medal yi a ɛda me kɔn yi, gold gold medal yi. Ɛnyɛ ade a ɛmmrɛ. Na yɛnnya no kwa wɔ baabiara. Na ɛso certificate wɛn? Saa na obi bebisa. Ɛno na ekura me nsam yi. Certificate yi na kyerɛ sɛ yɛde award yi maa me ampa ne me nnwuma pa a meyɛ. Mepaakyɛw wo a wohwɛ me hwɛ, ɛnni ye. Mereyi de akyerɛ wo, ɔkyena woka a, Wahu ka sɛ ɛnyɛ anansesɛm bi na me ba toe kɛkɛ, na ɛnyɛ nnaadaa, ɛnyɛ atoro bi kɛkɛ. Mepaatwo, ɛso certificate a ɛyɛ abodin krataa? Ɛnie. Wo a wohwɛ no biara, mepaatwo hwɛ no yie. Nti Ghana twooboo twooboo, wei sɛ me na meyɛ number one, wei sɛ me na mete sei, wei na mete sei, dɛn na ɛdi wo ho adanseɛ? Nyɛ sɛ certificate bi a yɛato no wɔ kuruwa mu kɛkɛ, de ato ahwehwɛ mu kɛkɛ bɛkyerɛ a, Ose me ne no o. Nea ɔyɛ adwuma pa no na yɛma no more piaf. Na wadɔ na ɛkyerɛ wabɔ mu. Certificate no mpo wohwɛ ade a ɛhyɛ mu a wotumi hu sɛ ɛyɛ international ampa. Ɛnyɛ anansesɛm. Nti ɔdɔfo a wohwɛ me ei, menka nnya m'anim sɛbe meyɛ nipa, menyɛ Nyankopɔn, nanso nipa fam deɛ biara, Masua hu me nimdeɛ kyerɛ me a mede gye akra nkwa a ɛnwie pɛyɛ no, mentoto no ase. Enti yareɛ biara bɛkuru nnipa no, sɛ mewɔ ho nimdeɛ a Nyame bɛdi m'akyi ma matu aseɛ nko ara deɛ, memmu no abofiaa. Mɛgyina pintinn ako ara kɔsi me wudam. Na menim sɛ wei deɛ ɛwɔ soro ɛsen awɔɔd a magye, awards a magye nyinaa. Nanso no, ɛbi nso reba mmɔɔ mmɔɔ mmɔɔ, ɛnam nnwuma pa no, because adeɛ no mennyae. Nna minnwui. Mennwuui a Nyame ntsi metse ase yi deɛ, mayi akɔ anim akɔ anim ara mmoroso bebree. Mpaatwɔ Lucky Herbal Hospital panyin ɔdaanoni, ɛyɛ Professor Noble Junior Doctor Stephen Kwaku Yeboah. Meda ɔman yi ase. Meda obi biara ase, the whole world, mennka Ghana nko. Efisɛ, nanse yɛkɔɔ Dubai mpo na ɛfɛ kɛkɛ, UK mpo deɛ ebobu o. Wohwɛ sɛnea esi receive yɛn behyiaa yɛn. Sɛ meka akɔ a yɛde bɛfae, me a me ti minhuu bi da na mada bi mu da. Nanso wohwɛ anuonyam a Nyame de ahyɛ Lucky Herbal Hospital ɛnam nyade ahodoɔ a yɛresesa no nti na mefata sɛ. Woate aseɛ? Na mesrɛ ma obiara nso sɛ ɛnyɛ aduro yɛ nko. Woyɛ medical doctor o, woyɛ herbal doctor o, woyɛ dɛn o, Adwuma biara a woyɛ biara no, nya gyedie ne anuonyam. Na deɛ ɛboro wo so a wontumi anyɛ wo deɛ no, me nua, mɛmpere ho. Ma yɛmfa nkɔ baabi a ɛsɛfata. Menka no kɛkɛ o, yɛha sɛ obi bɛba no, yɛbɛhwɛ nnipa no ayɛ biara, nso yɛbɛhwɛ HB no, ne yɛahu sɛ nnipa no nni bi. Ne mogya wɔ fam, ɔnni bi koraa, bɛyɛ four point something, six point something, three point something. Nnipa no, sɛ ɔte aseɛ a na ɛyɛ Nyame, Nyame hu anwa, wantumi nka no bebree. Na mmom yɛhwɛ na se yɛ nea yɛ ɔni mogya a, herbal mma mogya, metumi ka kyerɛ no sɛ momfa no nkɔ aban deɛ yi bi na yɛma no mogya ansa na mode no aba. Efisɛ nnipa bi anni mogya a, wode aduro bi ama no, aduro no nyɛ adwuma. Yɛn nipadua yi a yɛgyina hɔ yi yɛ nsuo ne mogya nko ara. Nti nsuo no kita nipadua no 75 percent, nkaa ne yɛ mogya. Nti nsuo no wɔ ahoɔden na mogya no nni ahoɔden a, Ɛtɔ sin, mogya no wɔ ahoɔden na nsuo no nni ahoɔden a, ɛtɔ sin. Enti biribi a ɛde bɛba no, me nua, ɛn, wontumi nyɛ a mansɛe nnipa no berɛ. Yɛwɔ nkorɔfoɔ bebree na ahwere wɔn kra nkwa, na bebree nso bɔ wɔn bɛka. Menim sɛ asɔfodie yɛ Nyame wɔ hɔ paa, nanso yareɛ bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ mpaebɔ. Wobɛbɔ mpaeɛ aboaboa a, ɛrenyɛ yie. Mansɛe nnipa no berɛ. Afei deɛ, sɛdeɛ asɔfo no mu bi yɛ na se anyɛ yie a, Yɛaka akyerɛ no sɛ, Ɛɛ, wɔn ankasa yɛ ko awie. Ɛɛ, ɔkra no, ɛkɔ, ne ayi, wonnya nkwa. Nso wɔbɛba no. Ne yɛayɛ mogya mu nhwehwɛmu, ayɛ nhwehwɛmu ahodoɔ bebree, atɛste liver ne kidini no, ne yɛahu sɛ nipa no wɔ ahoɔden akyɛ ake haemoglobin a ɛwɔ ne mu, nnuane nnuro ahoɔden, mineral ase ne sesɛn, na yɛhwɛ na sɛ ɛwie pɛyɛ a, yɛde yɛn bibiduro yi aka no na wate apɔ. Ka Amen wɔ ha. Yɛhwɛ nso na sɛ ɛnwie pɛyɛ nso a, Ne yɛde yɛn bibiduro akeka mu ne yɛde ama no ma wate akɔ ka amen wɔ ha. Me nua wo ba Lucky Herbal Hospital bɛhwɛ nnwuma a yɛyɛ no nyɛ biara biara kɛkɛ na ɛnyɛ nnwuma nketenkete kɛkɛ wate aseɛ na obi te ha baabi a na ne bo afu efisɛ wakyiakyia mu asɔfoɔ so akyi mmeammea bebree yɛadaada no adi ne ho sika nyinaa ɔte ha baabi biara na ne bo afu na me nua a wohwɛ meɛ ɔdɔfoɔ mekyerɛ wo sɛ Ɛsono baabi a wokɔe no din, na ɛsono yɛn nso yɛn din. Obiara ne ne din. Enti nnwuma pa a obi reyɛ no, mɛmfa obi deɛ nyɛ mmɛsesa no. Na wo a wontraa Bibiduro nhwɛ no, twa ne ho bra na bɛsɔ bi hwɛ, na wobɛhu sɛ Nyame ahyira Noble Junior Doctor Stephen Yeboah. Wobɛhu sɛ Nyame ahyira Professor Noble Junior Doctor Stephen Kwaku Yeboah. Wo haw no sɛn na woresu yi? Mɛntra hɔ nnwendwen. Tu anamɔn bra na bɛgye wo kra nkwa.

Yɛyɛ adwuma twenty four hours. Na mmom yareɛ no a wode reba no, mansosɔ no ase nkɔsensene yareɛ no wɔ baabi ansa na mede ka aka sɛ yɛyɛ nnipa. Menyɛ Nyankopɔn. Na mmom nnipa afa mu deɛ bi a ɛyɛ yareɛ haw deɛ. Sɛ ɔdomankoma bɔɔ ne habamma ne ne nnuaba yi deɛ, wode ba yɛn asoɛeɛ a, yɛbɛyɛ nhwehwɛmu. Sɛ yɛhwɛ na nipadua no fata sɛ ɔkɔ lab a, yɛbɛma wakɔ. Sɛ wɔagyaa no ɛntanɛte mu ne yɛbɛhwɛ a yɛbɛyɛ nhwehwɛmu wɔ mu, ɛfata a, odwo nsɔ mu a yɛbɛyɛ wɔ mu, mogya mu a yɛbɛyɛ wɔ mu, ntɔsoɔ mpo a yɛbɛyɛ wɔ mu, ne ahoyare koro ado koro woɔ a ɛno nti wonni ahotɔ no. Ɛho nnuru aka ho wɔ Atiapo Onyame din mu. Afei nso bio, yɛka a yɛwɔ Scandin akukudam machines ahodoɔ a yɛde yɛ nhwehwɛmu wɔ nipadua no mu, ho sɛ nipa no ne kidney te sɛn, liver no te sɛn, haw biara nnim. Woyɛ ɔbaa a wo tubes no mu te sɛn, wo mbu no mu te sɛn, haabi anim, wo nkosua a woto so te sɛn? Nti saa nhwehwɛmu no a ɛbɛyɛ no boa yɛn ma yɛhu yareɛ no ntɛm de ho aduro ka ma wɔte apɔ. Na afei nso yɛwɔ physio, ɛyɛ physiotherapy, baabi a yɛwɔ mfidie ahodoɔ a yɛde twetwe nnipa, stroke foɔ no, yɛde hwɛ adwene mu, ɛde siesie nnompe, ntin a ɛmu agyigya. Obesi me sisi o ma yɛ aduru ɛnkɔ me nua bra mfidie no yɛde wo kɔ hyɛ mu a wo a wo bɛhu ne aba saa gye wo fan amema wo ho nnuru ano mo ayɛ free ɔmo a ɛte akɔ deɛ me ntumi nkan wɔn na wo werɛ afi na ano bible mu Nyame bɔɔ nhaban haban ne nnuaba sɛ ɛyɛ den a yɛbɛyare. Abɛbrɛsɛ bɛto yɛn, ɛhaw bɛba, nti yɛmfa ngye yɛ kra nkwa, na nea ɔnnim no na ɔnim, nti nea ɔnyɛɛ bi da no ɔse yɛkyi, na nea wayɛ bi da nso deɛ ɔse yɛnkyi, efisɛ wayɛ bi ayɛ bi aboro so. Wɔn a ɛhwɛ me nim sɛ meka nokorɛ, na obi a ɔbɛba Lucky Herbal Hospital ase ne ho antɔ no deɛ, na ebia nhyehyɛɛ a yɛde maa wo no me nua woandi so, tie no yie pa, woate ase? Obi a ɔbɛba biara Nyame ma ne nsa so, nti yɛnkɔ Hezekiel. Forty seven vs twelve, Ɔse monni aduaba no o na momfa ne nhahae nsa yareɛ. Woate aseɛ? Mondi aduaba no, ne nhaban no, yɛmfa nsa yareɛ. Na ɛnyɛ ahaban biara ne ahaban nti na wotee saa nti na woakɔtete bi de resa yareɛ. Yɛwɔ yɛn nhaban, ebi wɔ hɔ a ɛnka ano, ɛka w'ano a wobɛwu. Ahaban bi wɔ hɔ a yɛndi, wodi a wobɛwu. Ahaban bi wɔ hɔ a yɛnom, wonom a wobɛbɔ dam. Ahaban bi wɔ hɔ a yɛnso, woso a wobɛbɔ dam anaa wobɛwu. Enti momia yɛn ahwɛ yie wɔ aberɛ a yɛnni mo ho nimdeɛ no, ma yɛnkɔgyegye ho mma yɛn ho, na ma yɛndi sikanibere akyi nkɔtɔ haw ma obi. Na se woanhwɛ yie nkɔfa aduro bi wɔ aberɛ a wonim de kɔma obi a, na se ɔhwere ne nkwa a, aban ne wu bɛdi. Me nka ngya food and drugs authority nyame nhyira wɔn wɔn ne nnwuma papa wɔn yɛ ɛne brɛ a ne bere wɔn wɔ ma lucky herbal hospital ne nnwuma ɛwɔ Ghana nyinaa sɛ anam a wɔn tu de ba bɛhwɛ adwuma no mu ɛte sɛn ɛte sɛn me nua mma mo nka sɛ wɔn nha yɛn wɔn teetee yɛn ne yie mu nti na food and drugs authority nya wɔn bere esra wɔn bere tu anamɔ kyinkyin yɛ so nti yɛn ankasa yɛyɛ nneɛma yie a wɔn nso ne yɛbɛdi ne yie ne yɛayɛ ne yie wɔn ne yɛn di ne yie. Afei nso yɛnkɔ Revelation nyikyerɛ, Revelation, nyikyerɛ no ti aduonu mmienu, nkyekyɛmu baako, kan mmienu kɔpem mmiɛnsa, nnan hɔ. Ɔse, Na ɔkyerɛɛ me nkwa nsuo asubɔnten a ani te sɛ ahwehwɛ, ne nsuo no nkyɛnkyɛn na nkwa dua no si, na dua no so ɔsram poroo ɔsram dumienu, na dua no aba no ne yɛde bɛgye adasamma nkwa asɔn nyalewa. Wanka nyalewa, ɔse nyaleɛ. Nyaleɛ yɛ bebree. Na nnome biaa nni hɔ bio. Enti ɛwɔ honhom mu yareɛ ne ɛwɔ anikan yareɛ. Nyame sɛ ne nhaban no bɛsa saa haw no nyinaa ano. Enti ɔdɔfo a wohwɛ me a wotie me, nya gyidie na tu anamɔn. Na yareɛ no adoko wo sɛ dɛn? Sɛ ɛyɛ awoɔ mu, sɛ ɛyɛ ɔbarima a ɔnwo anaa ɔbaa a ɔnwo, sɛ ɛyɛ diabetes, sɛ ɛyɛ pressure, sɛ ɛyɛ hypertension, sɛ ɛyɛ stroke, sɛ ɛyɛ arthritis or rheumatism, Sɛ ɛyɛ ɔbaa a sɛbe ne nkosua nyinaa asa, anidaso ni. Nkosua na ɔtoɔ no yɛ nketenkete nti awoɔ ho ayɛ den ama wɔn. Ayɛ a na mekyerɛ mo sɛ, sɛ mokɔ awareɛ na sɛ yɛfunu mma a, mmarima no mma momfa nhyɛ mmaa no nko o. Bebree yɛ mmarima no, barima no yɛ adwuma ba no sperms no nyɛ, semen no nyinaa wuwu. Woate aseɛ? Na mfa ne ho sɛ medeɛ mawo da, ɔbaa no na awo. Anaa ebia ɔbaa no awoda, wo nso woawoda. Obiara gyae ne partner na obehyia nea mopɛ na moaware. Moaware foforɔ. Obiara awoda o, yafunu ne mma. Ɛfiri hwan? Wode wɔn ano ka de w'ani ho a, ɛmmoa. Bra na yɛmfa afidie nhwehwɛ na yɛnhu wo nkosua no, na yɛnhwɛ barima no sperms no, na yɛahu nea haw no fi no. Ɛsi da biara. Bo a ɔbɛba na ɔbaa no nni haw biara, nso na. Abusuafoɔ atwe wɔn ani asi ne so. Ase yɛ asekorafo, nkumafoɔ, obuo. Abusua mua no ne ɔbaa na wakɔ awareɛ no mfi ha nsi ha nso ɔmbɛ bɛbɛyɛ nhwehwɛmu na ɛyɛ barima no. Saa nso na ɛtumi si bo a ɛbɛ bɛbɛyɛ nhwehwɛmu na ɛyɛ mmaa no. Nti ɔdɔfoɔ a wohwɛ me ei, me nam asi ne yɛ gye, baabi pii a wowɔ biara, wiase afana nyinaa. Professor Noble Junior Doctor Stephen Yeboah, merekyerɛ wo sɛ,

Enti baabi biaa wowɔ biaa no me nua wo hwehwɛn a wo nsa bɛka yɛn. Lucky yɛba yɛwɔ Accra, yɛwɔ Kumasi, yɛwɔ Techiman, yɛwɔ Sunyani Abesim, yɛwɔ Nkrɔfo junction Takoradi, yɛwɔ Asin Fosu, yɛwɔ Dena Alumina, Zongo mosque dan no ho. Nna afei so yɛwɔ Alibo, Amamamu, yɛwɔ Côte d'Ivoire, Pharmacie du Gabon, Kumase, Pharmacie du Gabon, Petrol'On, First Petrol'On no akyi hɔ ara, wo nsa bɛka Lucky Herbal Hospital. Me nua a wohwɛ me, Nyame nhyira wo na ɔmmoa wo na bere biara tra hɔ na yɛ wo ho aduru na didi na nom kyɛ. Efisɛ wunwui a, wunnim nea wobɛyɛ. Nyame nti, bere ne bere nyinaa no, wo nso wobɛyɛ lucky.
Wɔfrɛ me Mister Adwoa, mifi Abandze. Mebedzi Lucky Herbal ho dase mede akyerɛ Ghana mbasiafo nyinara. Ɔnye dɛ nna mowɔ yafunyarba nkorkor do, ɔhaw me dɛmara na meedu kyena. Na motsee Rakel ebuafo hɔn nka ma mokɔr Rakel eba hɔ no, wɔmaa me bitters na me mehyɛ a, mma monomee no no, meenya m'ayarsa. Na mekamfo ma obibiara so a dɛm yarba no retsetseew dɛ, bɔ woho mbɔdzen dɛ bɔhwehwɛ Rakel ebuafo hɔn ekyir kwan. Sɛ no nntum nnkɔ ayarsabea hɔ a, Cars no a wɔdze ndur no kyim a, bɔ mbɔdzen dɛ ebɛpɛ bi na fi ano na enya w'ayarsa. Da Lɔkɛ a ebaa yɛ ama me ntsi megye ndur no bi na motɔn. Mo so medze bi kɔ mbeambea kɔtontɔn ma mbasiafo, mbanyimfo wɔnom bi, wɔdze ma mboframba. Sɛ wankasa ennsoer edur nom na sɛ enom bitter sen na emehyia no a, mekɛhyɛ Nyame enyim dɛ Nyame enyimnyam dɛ ebɛnya w'ayarsa dɛ mbrɛ mo so menya m'ayarsa yi. Lɔkɛ a ebaa, Kye da nkɔ, sɛ wankasa nya akokodur na sɛ kɔ na wɔdundur no ma ɔso na sɛ enom a, mekã hyɛ hɛn enunyam dɛ yarba no ɔnnye wo nnda esi bio, benya w'apɔwmudzen ankasankasa dɛ mbrɛ mo so menya ahoɔdzen a migyina ha monom a menye wo rekɛse. Rocky Herba, Wire, Rocky. No dzin dze Nana Abakã ɔkyer Esekã Tufo Hene of Gomoeteprw in Gomo Akyantome Traditional Area. Me yere kakra me kura afuo na me bae na me guare na me didi na me dae na me nyaeɛ no na me se me kɔ hene guom hɔ kakra ma mo hwe ae na me wɔ oguai kuro lucky herbal clinic hɔ me hene tew me no na wɔ se mo guom hɔ no me collapsee na me baa na me ma Mayi mesa benkum yi dɛ ɔnnyɛ yie, me nan benkum ama no annyɛ yie, mo kɔn mutwa yi nnyɛ yie, mo ano yi akyɛɛke de baabi, mekasa a obi nntse kasa a meka, mekasa a na mo hwen nyinaa abobɔ. Na bɛyɛ nda enum ntamu rokɔ naawɔtwe no, papa yi tumi sa me yar ma muhun dɛ yes oetum asa me, mutum sɔr nantsewee. na yɛ ɔyɛ diagnosis no so no yɛ yar na yi dɛm stroke nko na ohun ohun sɛ na me yar diabetes me yar hypertension ne cholesterol ne nyinaa ɛwɔ hɔ nyɛ ɔyɛ me nyɛ adwuma nyɛ ɛreduce nti mahu sɛ ɛbibiduru so ɔno so Obi wɔ hɔ a wotumi de sa yare paa. Nti ɛyɛ saa no na ɛde de bi abɔ kɔntu no mo kɔɔ mo yɛ mo kɔɔ mo kɛyɛ ayi na me ankasa na m'adwuma a meyɛ meyɛ banka mayɛ banka adwuma about 38 years na maba ɛyɛ pension Me starte wɔ agric bank na mede kɔ wie wɔ awutu amasa makɔ mmɛmɛ pii na akyiri yi koraa the last one mekɛyɛ director wɔ citizen rural bank wɔ ayi nsawom na afei ahensɛn mu so mehyɛ hene ase medzi hene wɔ 1994 1994 na ɛyɛ wusi me hene nti ahensɛn mu so so ma ma nso

na obenya ayarsa dɛ ma emi mɛyɛ ayarsa no a, sesei ndɛ mutum mosoɛr, mutum maa mufura me tam, mutum maa muguar, mutum kuma a ɔbɛyɛ me meba, meyɛ dɛ ma meyɛ noara ntsi obi a no sɔw. Nna mowɔ haw wɔ me mfikyir kɔ mu. Sɛ mekɔ afikyir a, obiara bɛtse me nka, nsu fi begu me saa. Mebaa Lucky Herbal no a mene no mowɔ mu nnuro no, ne nyinaa kɔ. Lucky Herbal ma ye lucky.
Diabetes yɛ bɔn, hwɛ dɛ menya diabetes na pressure so dze no ho agye me, huh, mbrɛ dze m'aber du papaapa, naaso mutu anambɔn mokɔ lɔki ɛba fɔn asoɛ no Nyame adom aa no moho atɔ me, lɔki ɛba, mayɛ lucky. Kane na me nsa ne me nan nyinaa bi titiritii, ankyɛ na stroke yare bɔne bɛbɔ me hwee fam, yɛmaa me so ne me kɔɔ Lucky Herbal fo adwosuo no, ɛnnɛ manya ahoɔden soronko, Lucky Herbal me me me, ɛnnɛ nso mayɛ lucky.
Sɛnea yenim no, sɛ Bediako din fata no a, ɛfata n'akono, Sɛbi Mpeaduase, ɛyɛ a na ɛnyɛ Kwankwanduase. Lucky Herbal Clinic no, ɛyɛ a na ɛnyɛ ahohoahoa, na migye di yiye sɛ nsɛm ahodoɔ, nkyerɛkyerɛ, ɛnna afei adansedi ahodoɔ a ɛkɔɔ so nyinaa no, yɛn nyinaa yɛahwɛ. na yɛasan nso atie no aso pa mu. Yɛhwɛ mfidie ahodoɔ a ɛgu ha yi a, ne nyinaa no na ɛma Lucky Herbal Clinic abasobɔdeɛ no daa ne daa nyinaa no ɛgu so ɛkɔ so. Ɛsiane sɛ yɛni abere, wohwɛ nneɛma a yɛreyɛ, adansedie a nkurɔfoɔ ɛredie, ne nyinaa no yɛ a na ɛnyɛ sɛ kasa kɛkɛ o, na mmom no yɛse seeing is believing. Wankasa hwɛ mfidie ahodoɔ a ɛgu ha. Enti sɛ wode yarefoɔ bi ɛreba ha a, na kyerɛ sɛ woreba ama no anya ahotɔ yie pa ara. Yɛn numbers no na ɛgu mfidie no ase no, wohwɛ a wobɛtumi afa yɛn numbers no na afei wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ, anadwo o, anɔpa o, awia o, da biara a wohia yɛn biara no, sɛ wofrɛ yɛn a, wo nsa bɛtumi aka yɛn na wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ kama. Baabi a wowɔ biara nso no, seesei Nyankopɔn adaworoma Lucky Herbal Clinic abɛn wo wɔ baabi a wowɔ biara. Sɛ ebia Kumasi na wowɔ a, Lucky Herbal wobɛtumi ahwehwɛ yɛn akyerɛ kwan wɔ Abrepɔ Junction, Koko Ase. Woduru Koko Ase a, bisa sɛ yɛnkyerɛ wo baabi a yɛku ɛyɛ mmoa no, nantwie ne mpɔnkye no. Wokɔ hɔ a, wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal wɔ hɔ pɛɛ. Ana afei wɔ Sunyani nso no, wo nsa bɛtumi aka yɛn wɔ Abesem. Woduru Abesem a, wo deɛ wofa kaa wɔ Sunyan na ka sɛ worekɔ Abesem a, Tyco City Hotel ne Roma Secretariat mfimfini hɔ ara. Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ. Sɛ Koforidua nso a, ɛno nso no, Lucky Herbal yɛwɔ Old Estate anaasɛ Smith Junction traffic light no ase hɔ a, wo nsa bɛtumi aka yɛn wɔ hɔ. Ɛna afei sɛ woba Tema nso a, ɛhɔ nso Community Two Run About, Mono Club Hotel nkyɛn hɔ ara, ɛhɔ ara na Lucky Herbal Clinic wɔ. Ɛna afei nso no, sɛ wosan pue mu wɔ Nkran mantam mu nso a, ɛno nso no, wo nsa bɛtumi aka yɛn wɔ ɛyɛ Kaneshie, woduru Kaneshie a, wodeɛ bisa sɛ worehwɛ Central University Annex. Central University Annex, Central University foɔ hostel hɔ ara, ɛhɔ ara na Lucky Herbal Clinic wɔ. Afei wɔ Kasoa nso, wo nsa bɛka yɛn wɔ New Market kwan no so, yɛne Men's Bank di nhwɛanimu wɔ hɔ, opposite Men's Bank, ɛhɔ na wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ. Ɛna afei sɛ wosan ba w'anim biom na woba bɛdu ɛyɛ Winneba Junction a, na kyerɛ sɛ ɛhɔ ne Atena Kɛseɛ mu ankasa. Ɛyɛ Gomoa Oguakurom headquarters. Gomoa Oguakurom no wɔ Winneba Junction ɛna afei Agona Suaduro Kwantempɔn no so. Ɛhɔ ana wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic. Anaasɛ ebia wodu Elmina nso a, ɛhɔ nso Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ. Wɔ Elmina, wo nsa bɛka yɛn wɔ Zongo. Woduru Zongo hɔ a, yɛne Masalachi no bɔ ho pɛɛ. Wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ. Ana afei nso no sɛ ɔsan wura mu kɔpie mu wɔ Takoradi, wɔ Takoradi nso no yɛwɔ Old Nkurɔfoɔ Junction, Old Nkurɔfoɔ Junction wɔ Capstone Filling Station no akyi hɔ ara, ɛhɔ ana Lucky Herbal Clinic wɔ, sɛ wotra Capstone Filling Station no a, on your far right wobɛhu sɛ Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ kama, ɛno nso yɛgu so rebɔ adwuma. Ɛna afei nso wɔ ɛyɛ Alibo, Alibo nso no wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic wɔ ɛyɛ Amamamom, Amamamom no wɔ West FM, baabi a West FM wɔ no ara. Yɛne wɔn nyinaa wɔ abansoro baako mu. Ɛno nso, wo ba a wo nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic wɔ hɔ. Ana afei nso no, sɛ wokɔ ɛyɛ ɛɛ Ivory Coast nso a, ɛhɔ nso no, yɛfrɛ hɔ Kumase, Kumase, Pharmacy de Gabon, Pharmacy de Gabon, First Petroleum Station nkyɛn hɔ nom ara na Lucky Herbal Clinic wɔ a, ɛhɔ nso yɛgu so rebɔ adwuma wɔ hɔ. Ana afei sɛ wokɔ Techiman ne ne mpatam nso a, Ɛhɔ nso, Lucky Herbal Clinic wɔ ɛyɛ White Road, Sansama kwan no so wɔ White Road. White Road. Ɛhɔ nso wodu hɔ a wobɛhu sɛ Lucky Eba ɛwɔ ɛyɛ BBC Sports ɛna afei ɛɛ BBC nkyɛn hɔ nom a ɛhɔ ana nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic ɛwɔ hɔ ɛwɔ Hideout Sports ɛna afei BBC mfimfini hɔ a wɔn nsa bɛtumi aka Lucky Herbal Clinic ɛwɔ hɔ eti baabi abɛkɔ bia Lucky Herbal ɛwɔ hɔ eti sɛ yɛ kasa a na yɛnim nea yɛreka. Ɛnam sɛ Lucky Herbal yɛ clinic papa nti, baabi a bɛkɔ biara no, wɔabɛn wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi aba na wo nsa bɛtumi aka biribiara. Yɛn numbers no na ɛgu ase no nti wobɛtumi afa na wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ, sɛ ɛyɛ WhatsApp anaa sɛ mpo ɛyɛ voice call, wobɛtumi afa numbers no na wo ne yɛn atumi atwetwe nkɔmmɔ kama ma biribiara akɔ nkan. Lucky Herbal Clinic, wɔse woayɛ lucky. Sɛ yɛka abibiduro a ɛtu yareɛ ase deɛ a, Na ɛno ara ne Lucky Herbert. Kane na me nsa ne me nan nyinaa mi titiritii. Ankyɛ na stroke yare bɔne bi bɛbɔ me hwee fam. Yɛmaa me nso de me kɔɔ Lucky Herbert foɔ adwuosuo no. Ankyɛ na me nyaa ahoɔden sononko. Lucky Herbert, me, me nso ɛnnɛ mayɛ lucky. Na me wɔ haw wɔ me mfikyire kɔ mu. Sɛ me kɔ afikyire a, obiara bɛte me nka, nsu fi bɛgu me saa. Me baa Lucky Herbert no a me ne no mɔ mu nnuro no, ne nyinaa ɛkɔ. Lucky Herbert, mayɛ lucky. Loki Herbert de abɛɛfo mfidie bɛhwehwɛw ne mpadua mu de abibiduro koragyee atuu yareɛ no ase. Mutanen Ghana, Kudu ba no o n'aye kyii o, n'agye hospital so o, baaga kyii o mba, da n'agye Loki Herbert yɛkyɛ atades bi kee dan mu na da yɛbaa ne ma gani within three months n'agye saw i. Loki Herbert, mayɛ Loki! Sɛ ɛyɛ awoɔ mu haw, brayɔ mu haw, anaasɛ nda mu yareɛ, bɛɛma woayɛ mbrɛ wɔ mpa mu, diabetes, hepatitis, Pressure, typhoid fever, stroke, lucky hair bɛtu aseɛ prɛko pɛ. Lucky hair ba a, w'ayɛ lucky!